so tinoda chamubvunza maquestion akati wandei mbichana timbonza kuti akatanga sei music yake zvakamira sei chii machallenges aisangana nawo zvese zvaisangana nawo mujeni yake yemusic tinokutendai nekuuya kupodcast yedu tichimbokubvunzai mibvunzo chiwa zvakamira sei mumusic saka munogona kuudza vateereri kuti ndimi ani muchizviintrodusa kuti vateereri vakuzivei tinoziva kuti mainterview yakawanda munotaura zvese but e, kune vanyuwani vasiri kukuzivei kuti vakuzivei kuti ndimi ani e, uyezve munoita nezvei Okay, aiwa chekutanga regai ndingokutendai mukoma veNorth Media. Mm-hmm. Aiwa ini nhangu sati ndatanga kuenda kure regai tange ndambokwazawo mukoma North Media because nguva yareba ndichiti mukoma nori makadii henyu. Eh, makadii.
Aiwa isu tinofara nekusangana kwataita mukati megore rina 2020. Aiwa negore idzo. Aiwa ndezvashe izvi saka sekundibvunza kwamandiita eh, Kuva mafans rangu zita ndota JB Jabulani Makwikwi. Ndiri munhu anofamba ne the ego sanding. Eh kune vasingaizivi vamwe vanoiziva iripo masaisai mastreet miri kufamba zvingaiti saka ndo zvatati tizotsanangura sekudeedza kwandaitwa pano pamedia kuti timbokurukura zvishoma saka ini ndandinotiwa jb jabilan makwikwi ndiri chizvagwa chepagokwe ndichikurira zvangu pakwekwe apa ndopandobuda napo ndopandiri best kana ndiri kuzimbabwe so far iye zvino ndiri kuno kusouth africa kunonzi bolokwani mulimpopo ndo mandinga ndakaresta zvangu ndiri muno musouth africa
Okay, alright, alright, alright. Yeah. Eh, kune vasiri kuziva JB ndiwo JB wache Jabulani Makwikwi. Eh, saka tinoda kuti zive kuti munoita nezvei. Chii chamunoita in life kana kuti passion yenyu eh, ndeipi kana career yenyu? Ya, inini zvinhu zvandoita muupenyu zvakawandisa. Mm -hmm. Eh, zvimwe zvacho hazvikwanisi kutsanangurika nechikonzero chekuti mumabasa andimaona but mm. ndingangoti muchidimbu sezvinhu zvandawira panapa mm. handina kuya kuzotaura business randoita kana ndisiri pamusic panapa ndava kuzotaura zvine chekuita nechi nemusic ndiya ndadeidzirwa panapa mm-hmm. eh, kumafanzi nevateereri mm-hmm. Ini ndinoimba musambo wesungura mhm. asi ndikada kutaura nerimwe divi ndine pandinombopota ndichimboimba yamoti gospel mhm. ndiri kuitira kurerutsa tiine mutauro wedu isusu watajaira isusu wedu wechivanhu kuti gospel nesungura saka ndingangoti ndine gospel ndine sungura ndo zvinhu zvandiri kufambidzana nazvo ndosaka takati the ego sanding kuvhima kwegondoka Gondo chero charabata rinongouya neichocho ndocharinenge radii rabata saka tikavhima tikabata zvine chekuita negospel ndo zvatouya nazvo tikavhima tikabata zvinoita nekusungura mm. touya naizvozvo saka ndosaka the ego sunday
saka zvemusic izvi makazvitanga rini uyezve pamusic yenyu pane machallenges ere amaisangana nawo kana kuti zvinhu zvese zvazvakangopfawa papasina na maproblems kana papasina machallenging saka muda kuti mutiudze kuti makatanga rini music yenyu uyezve e, pari zvino ndezvipi zvamasangana nazvo maproblems api amasangana nao machallenges api amasangana nawo mm. uh, ndingangoti muchidimbo eh, music ndakangozvagwa ndichingofarira zvemusic ndo matsanangura anenge aite kuti ndakazvarwa ndichingori munhu wemusic asi kuti nguva ndoinenge yasati yadi yakwana so ndichidzokesera nyaya nhau yemumashure ndiri kuchikoro change ndaitova pakwai chikoro ndaitoimbawo madhodhodho aya mm-hmm. Eh, ndokunhu kwandakatanga kungosipaiwa nemusic kakunyanya kuva kuti aiwa kumusic ndokunodii kwandonyatsohwa kuti aiwa ropa rangu ringe achidavira ndokubvapo 2014 ndikambojoina bendi rajohn mangezi ranjohn mangezi and mahamara stars tiri pakwekwapo ndo pandakambojoina bendi iroro tikamboti pushei pushei ndiri kubeni koko zvandanyanya kuita ndaiva mutambi taitamba ndozonzwa ndikati ndokwandaya best paband rajohn mangezi mm-hmm. ndokubva ndabva ikoko ndichaya muno musouth africa handina kuya nenyamwe chekuti ndanoita music kusouth africa asi ndakaya nechinyamwe chekuda kutsvaka uzo kuti ndikwanise kurarama muupenyu nokufamba kwenguva ndikazogata ah, dai ndimbotraya kupinda muindastry yemusic ndopandakangotanga kunyora masong ndakatanga kunyora masong i think is 2017 ndopandakatanga kunyora masong ndichizvinyorera masong mamwe acho eh, ndakatomaimba masong andakanyora kuma 2017 ndikakamda kumaziva masong ndingangoti song ya zvinoda kuti ino ndakanyora 2016 mm -hmm. e, nekuti zvipo sapota yezvipo zvevana ndakanyora 2018 saka masongo aya ndakamanyora kare mazhinji acho mamwe acho asati ndamaimba but mamwe acho anogona kuuya mukati megore rino iri kana zvinhu zvikafamba zvakanaka saka ndo maitiro andakaita topinda munhu yemachallenges mm. ya machallenje aripo nekure kuita kwandakaita last year 2023 ndingango ndakatanga 2022 ndo pandakatanga kurekodha music zviri zvananyatsa kuti apaye ndapinda muindustry ndichizoita album rinonzi on go it's not easy kurekodha because panodiwa mari kuti uende kustudio panodiwa mari yekuti sevanhu vanenge vasina equipment rakakwana una vanoridza iwe kutodzidzirawo kuridza magitari saka zvine izvozvo zvinokosta zvekuti unogona kufunga kusiya asi kana pari pekuti ndopawakanzi namwari uite Unopiwa way forward yekuti ukwanise kupusha muindustry iyoyo saka ndo maitiro andakaita machallenges aripo ekuti hatina mari hatina equipments haa zvakawandisa hatingakwanisi kuzitsanangura ingoziva kuti machallenge tinawo akawandisa okay okay Okay, so kumafans kune vanoda kusapota JB muri kunzwa zvavari kutaura kuti pari kudiwa maequipment, pari kudiwa mari dzekumastudio. Sa vanenge vachida kusapota JB ndichaisa nhamba dzake pascreen then mubva maona mubva mavabata kuti musapoti mudonate anything chaunenge wanza kusundwa nacho kuda kuvabetsera eh, munokwanisa kuvabetsera panhamba dziri pascreen idzo. Right, sa JB eh, so far maani matricks mangana ma, ma record? Ya pamatricks tine 8 matricks ndo atiri kunyatso zanda atakaita 8 matricks. Yeah. Ko asati areleasiwa
achiri mumabhuku kana makutaura zve asati arisiwa eh. izvo tamotaura kuti mhm. kabhaibheri kabhaibheri kanew testament kakatozara izvirati kune mamwe ari kutouya kunoto ne mamwe ari kutouya pakaipa pakaipa gore ro rino iri mm. to neshungu yototi tiburitse album rine six matrek
zvototi six matrek Haasi masong asipo, masong akatonyorwa zvekutoti chero izvezvi ndikada kumaimba ndakavata ndomaimba ndikamapedza pasina panda kugadziriswa akatopera changu saka kuti tipinde mustudio tirekodhe tarekodha topakurira mafans nevateereri totenga tapedza Alright.
E, mafanzi angada kuziva kuti mubhendi ma, mune mamembers mangani uyezve management yenyu yakamira sei e, zviri kufamba sei mubhendi menyu Ah, so far mbendi mudhara ka mhm. hatidi ah, kurova imbwa takaviga ndingambotenderera kuti bendi riche nemunhu waniri ndichiri ini ndakazvimiririra mhm. sezvinhu zvamunongoziva kuti munhu anonetsa kuvamba naye chinhu mhm. especially isi veganda dema tinonetsa vanhu vada kuzopinda vaona serious nemunhu saka ndongovimba kuti kune vari kuteerera mm. aiwa vakasununguka kuda kuti joina mm. zvakaregwa namaki nguva zati njanja haizari chechi yepanze aiwa ndozvimwe chete nekuthe ego sanding hatina kuzara spesi iripo kune vanogona kuridza magitare madrums e, vanogona kubheka whatever kuti vanongogona ka mhanya nzvimbo iripo ona mai ungowana pekupinda napo uno haushaiwe zvokuita hakuna kuzara
orit orit orit muri kungozvinza mafans muri kungozvinza mafans ajb and space iripo yakazara sa kune anoenda kubatana najb then munenge muchingovabata panumber dzanichaita kuzaisesa pascreen eh, or else munogona kuenda kuchannel yavo muchimboona maproject avakaita eh, kune ana achida kuvabata eh, munogona kuudza mafans eh. kwavanowana maproject enyu
ya kune vanoda kutevera maproject angu mukaenda payoutube mukatsvaka kuti jb jabulani makwikwi munosangana nemasongs edu but pamasongs aya vazhinji vari kuti vari kumashayiwa chikonye chekuti ndakanyora kuti jb jabulani makwikwi ndoandati 2023 production Saka imi mukatsvaka muchidaro kuti 2023 aiwa munowana zvese ipapo ndova munozoona payoutube vanoda kuti followa kufacebook ndiroro zita jbwr makwikwi ndo rinoshanda iroro kwese kumainstagram tiriko mongoshandisa same zita iroro mm. yeah.
orit ndambowa muchitaura nezvealbum ramakabudisa last year e, rakafamba sei mafans akarionawo akaritambirawo sei mumastreet Ah, album rere mhere rakafamba zvokuti mm. sechinhu chekutanga ka mm. tofanirwa kutenda ukawana vanhu vaviri chaivo chaivo ka semunhu ari kutanga ka mm. vanhu tomuudza kuti a ah, ramba wakashinga masonho wako ari right ka which means zvinhu zvavari kuita zvinenga zvine chiinenga zvine direction iri nani but hangu haa rakatambirwa haro haa rakafamba kungoti sechinhu chekuti Hachinangwe chaenda kumaFMs so zvakatava kuZimbabwe, kumaRadio Zimbabwe, kumawhatever. Mm. Takangopostawo paizvi because maconnection ekuti zvinhu zviende zvakatava kumaRadio Zimbabwe. Mm-hmm. Isu tiri kuno kuSouth Africa anenge achichitorei kunetsa mbichana saka mm. so tati titoenda kuZimbabwe tinodii. totonosiya ikoko but hangu payoutube ayo vanhu ndiri mm. kufara nazo because akatopusha zvisingaiti mm.
ya sezvamuri kunzwa mafanzi kuti zvinhu zvese zviri kuendeka even album rakatambirwa zvakanaka kune vasina kurinzwa munoenda futi pachannel yake yajb then monosecha munoona kuti zvakamira sei munombofilawo mamuyacho matracks acho right eh, JB pa music yenyu apa eh, yamuri kuita yesungure eh, kune here mabig artist amuri kuona kuti ava ah, ndinogona kuda kubatidzana nawo tikaita kana collabo kana tikabudisa a one project kana wamunoshuvira kuimba naye kubatana naye ah, vanhu ndoshuvira kubatana navo mm. vakatowandisa vakawandisa zvongoti nenhau yedistance ndoinenge yakatolimita vanhu kusangana but shungu dziripo dzokuti tisangane bcause zvimwe zvinhu asi zvekuti tityire kuri titi hatina mari ka mhm. kutongoenda unotaura nemunhu life hazvina mari ndo zvandiri kuita ndoda ndoda ndoda mhm. eh, ndichiri kurememba musana itotaura zvangu natekshua chari mhm. ari kuzimbabwe ndomuda ah, mundara masongs enyaya ka anondiitira zingaiti saka ndotombohwa ropa rangu chimboti dai ndamboita collab nemwi ka Havana kundipindura mashoko asi anorwadza kana ndanoa akashata. Vakatongoseka vakatoti haa ukadaro unenge wagona mufana wangu. Mm. Saka zvinhu zvokutoti ndikutoona kuti vari toriko vamwe vanotoda kutoitawo kuti nenomakola vekuti panotaura ka mm. vanyatsoa kuti munhu vari kundigamuchira infact. vakundigamuchira saka vanhu vakawandisa ndotoshuvirwa kuti awo makolabhu navo ndingavatauri nemazita nekuti ndikazotadza kusvika hmm. munozodzoka futi makuti kweve wakatoda kuita kolabhu nanhengi wani zvikasaitika but kuna texua nandaingotaura senyandi chinagwa nemasong zavo hmm. so hatisati tadiscussa nhau yacho yekuti achi kolabhu but ndaingotaura semunhu kuti haa ndohwaropara kuda kumoita makolabhu nhengi saka Ndo mamiriro azvinga zvakaita. Yeah, I hope take sure uh, message achainzwa. I hope achainzwa ichasvika munzeve make. Alright. E, tiri paya music apa yesungura. Why makachuza sungura? Because tiri kuona kuti my young generation ezvino vari kunyanya kumhanyira kune mitambo kune mimhanzi yezimdanso yangu siyana siyana afro pop zvangowanda wanda but sungura havasi kuda kutambira ikoko but imimi makadhisaida kuti muda kupinda musungura toda kuziva kuti nemhaka yei makatsauka maka musina kuda kuteera generation yemazana eh, muchidimbu regai nditaura ndichiti eh, zvazvinoita pamusic semaya nzira andozviita ini muloka mm. andozvokuti kuimba sungura haisi nhau yokuti ifevareti mm. kana kuti ndoyandogona kuimba asi ndinoshanda nezvokuti mashoko andanyora ane chekuita ndokuti maimbe kuzimudani because handikwanisi kunyora masong ekuti three minutes yapera kazhinji kacho mukatarisa kune vachahwa masongs angu mhm. ndogona kutanga ndichi regai nditange nepandakabata ungoti zvomwe nonzi on go handidi mhm. on go ndakatanga nokuti chisa chiri muzuva charimwa handidi mhm. so vanhu vachada kuziva kuti why munhu akaimba kuti chisa chiri muzuva charimwa mhm. saka kungoti chisa chiri muzuva charimwa inogona kutora three minutes echi mm. the song is mudhanza ndiri yes. vanhu vasati vaziva zvandiri kuda kududzira mukati mekuti sei ndati chisa chiri musi vachadii mm. vacharima mm. saka ndozvinondipa kuti nditi no ndotora song yakatoreba kuti ndikwanise kuimba chii Eh. ndikwanise kutsanangurira vanhu zvaanoda kutsanangurira because sometimes ndinga ndakanzi namwari ndine ndonoparidza so ndingaitira kuparidza kukanselana nekudzorana Mm, tsika nunhu nemumagaro ndo zvandinga ndingoti am ndikaenda kusungura ndikaenda gospel ma ndokwanza kunyora masongs angu achipera kusvika pano vataiwa song yangu yaibva yasvika pano tiri kuda chaipo chaipo orit haa ndapanzwisisa hope mafanzi muri kusinzwisisa zvavari kuzama kureva kuti no inini haisi nhau yekuti ndavangoenda kusungura but nhau yekuti ndinyatsokubudisa meseji yangu kuvanhu vanyatsokunzwa handinyatsovayimbira ndichivaudza eh, zvanei chida kuvaudza ndine nguva yakati wandei orit eh, tapanzwa ipapo tapanzwa saka jb eh, pane here maproject ari pedo kana kuti within six months or ameno amakatigadzirira Ah, zvinhu izvozvo zvaka zviripo zvisingai zvakatowandisa Alright.
Mm, mm, ndichireva kuti mm. pamasong atakaita 8 matrack takaita one video Alright.
shungu nemwoyo netariro zviri kuda kuti tishute rimwe vhidhiyo Okay.
Saka dai tanga takwanisa kushuta rimwe video pa chaona ndeipi song yatichashuta video but mm. tine song yatinoda kushuta video before new album okay ndo zvinhu zvatiri kutarisana okay. kuita yeah, yeah. after video panenge paine album, album. rikuuya all right mm. Okay, okay. Aiwa tinotenda tinotenda nekuuya kwenyu tinotenda JB tinotenda eh sa pane here zvamungada kuudza mafans kuti vazive kana kuti kushare panguva ino. Eh, zvandingada kuudza mafans ndezvekuti eh, kumafans support yenyu yakatikoshera. Mm -hmm. Eh, chinhu chekundotanga nekutokutendai mafanzi vateereri vose vanoteerera the eagle sanding aiwa mm -hmm. mwari ndinoti ngavakuitire zvakanaka muri kwamuri iko kumatema nenzvimbo kumatema nenyika bo ndikasatanga nekutenda zvogona kudhakwa ka yeah. saka ndotanga nekukutendai mafanzi sapoti yenyu yakatikoshera kuteerera nzeve dzenyu chaidzo totodzida and eh, musangoteerere mobva manyarara mm. munofanirwa kudzoka zvekare motiudza patinenge tadii takanganisa togadzirisa kuti ati hazvinakidzi kuti tikubikire imbowo dzamongodya muti ndezvabikwa nanhenga aiwa tiudzei kuti aiwa haa Mkoma JP gadzisai apa napa napa napa aiwa tinotodawo kugadzirisa because hatina zvatingatogona zvese ka tiri kutotrayawo kungoti tishare mameseji atinga tangonzwawo mumwoyo medu kuti a ah, dai ndamboshayawo meseji ine because kuno kwekuti kwanga kuri kure but ndikaimba zvogona kukurumidza kusvika hanimaona mm -hmm. saka kana message inge yasvika kwamuri ukaenza kuti message yaye uyu dai akaitaura nepababa dzokai mutuuzi togona kutozonyora imwe song futi mm -hmm. inozokorekta yekumashure hanimaona mai saka mm -hmm. totokudai kuti mudi mm -hmm. mupote muchidzoka kwatiri muchitiudza patinoda kugadzirisa tichigadzirisa tichifamba takadaro tichingokutenda yaiwa tinonzwa kudziro nokuti ai muri kutigonera mafans nemasupporters edu ndatenda hangu okay eh, munogona kusiya futi madetails enyu kuitira kuti kune vamwe futi vapinda izvezvi vada kuziva futi kuti vanokubata ipapi munogona vasiyira madetails enyu eh, kune vanoda kundibata zvezvakata parunhare eh, kune vasiri musouth africa

inoti 0746062392 ndo number dzamunondibata izvozvo handina number mbiri ihwani yokufona kuwhatsapp zvese ndo number inoshanda iyo vanoda vakundibata zvakare pafacebook munoenda paakanzi jb jabulani makwikwi and the eagle santing vanoenda zvake kufacebook ndo the same jbwr makwiki and the eagle sanding mowana masongs enyu nemavhidhiyo enyu atenga tichiposta ikoko ndo mazita ari kushanda iroro right payoutube patwitter painstagram amunhu ayava haa ndo zviri kushanda izvo twitter hatiko tiri painstagram ongoshandisa same zita iro ndosatangozogumira kwese
media yedu inoshandisa zita iro jbwr makwiki
tinototenda imimi matideedza kuti tinge tiri panapa ya mm, mm. saka tisingadi kukamira kuvateereri mogona kungozoti eh, aka vakaoma mwoyo eh, mogona kuti vakaoma mwoyo eh, raregai tingoe kusiira imichani vashandi vanochema chema